Dema we bixêr temaşevanên hêja. Îro bername me taybetî berdewam dibe. Îro mêvanê me Sebrî Elo Elo biborînin Andemê Rêxistina Moskowayê, Sertîfê Mîrza Binelî Moskowayê, Mirazê Erfût Binelî Moskovayê Dîlbera Rostem Andema Rêxistina Jina û Vadîmê Îslam Binelî Nîjnî Novgorodê gelê mêvanê ezîz û serçavê me re hatine. Eva eyan e ku bernameyê me eva çend bername me êdî pêşkêş kiriye. Derdora Şengalê ye. Pirs girêkê me, pirsê me, her tişt dora Şengalê ye. Îro ev qetlîam hate serê me. Em em borcdar in wekî veşartî nemîne û eynî îro nîqaşa me jî wê dîsa jî em ser Şengalê Derbas dikin. Pirsa me çi ye? Îro gelek penaber çêbûne, koçber çêbûne. Xelq direvin ji erdê xwe, ji xaliya xwe, ji malê xwe direvin Rast e îro deru deru bûne hela hê nizanin wê kuda herin çi her çi bikin çi nekin lê pirsek tê vê holê ku ez barim wê êzdî îdî kêm hergê hatin jî wê kêm bên yanî piraniya xwe ez ditirsim wekî wê herin Ewropayê her nizam kî derê ez nizanim. Ay pirsa me niha vê de ne. Ez dixwazim weke em nîqaşekê îro bikin. Gelo çiqas eva rast e, ne rast e. Ez fam dikim erê tirse wê derê niha ew hov mov wê derê ne dîsa Nû rojek bê wê ava her tişt bitemire. Rast e ne îro be sibê be kengî jî hebe wê bitemire. Zatan milet nayê cihê xwe binge. Fikra we çi ye li ser ava yekê? Çi gerekî bê kirinê, çi neyê kirinê? Ay ez dixwazim hûn wek wek wek însan, wek mirov em bijin. Ay nêta dilê xwe bijin. Awa xwe bêjin. Ferm kerem ke li ser wî. Berê ez teşê ez dixwazim silavê şîrin bidim miletê me û taybet miletêk şengalêk wekî zilm û zor ber çavê xwe dîtin û em bejna xwe jî ber wan Wî miletî bêr wan mêrxazê xwe da di kin, kîjanekî xwe pêşik giyande Şengalê û milet xilas kirin wir a. Hemî ke çi dimîne kê jî em zane wekîk bêbextî bû, hergî tirs bû, hergî nizam çê kirî bû şixul, kê jî miletê me wê qeziyê de, wê fermanê de, wê der roja teng de hîştin revîn çûn, ew jî şermeke mezin bû navana ez dixwazim bêjim. Çend demekî bona mile derketiye reviye, hevalê me Şalî Goçayî jî got, Ez jî zanim wekî pajdaçûyînan wê tune beyda. Lê ewa kedereke la mezin e wekî em wê xaliya xwe, em ê ziyareta xwe Lalişa Nûranî wê derê ça bidin xwaykirinê. Ew e me ra keder. Hergik derdikevin ku te ji diçin, ez eha zanim gerekî berî ewlin gerekî a ser rîformeke mezin bê çêkirinê li nava dînê êzidî de. Hetanî dîsa nivîsara me tine be, defterê me dernekevin, zakon tine be, bûna dîn, bûna milet, tine be, em misa ji Ewropayê bela bûne, Amerîkayê bela bûne, Astralyayê ne, Kafkazê ne, Rûsyayê ne, em gerekî rind bifikirin wekî Ev yaziya Wîdînî wê nava çend sala de bêhenda kirinê. Hergil nivîsarê me tune bin. Nivîsar jî dîsa dînçeyê me hene, em bêjin dîrok dîrokvanê me hene, bira binivîsin û tenê tiştekî ez dîsa dixwazim bêjim ez himberî kesekî nikarim xeber dîm, lê em gerekî nêta dilê xwe bêjin. Dinyayê de îro niha qurna bîst yekê ye. Hemû cihê de pêşketin çêbûne, hemû ciha her kes dengê gişka heye. Îro were em jî deng bidin hev. Em bikin pê deng, bin pê deng em mîr jî. Bê kifşkirinê nav me de mîrêz ya. Em bêjin ew na yekî dinê em deng bidin hev bira mîrek mîrê dinê bê nava nava miletê zî nava dînê bona dînê êz ya. Û defterê me bê nivîsarê em mî de zanibin hergêk êzdî kîderê jî hebin wê ew defterê hebin nivîskarê me nivîsandinê me yê hebin bê wê yekê em ê karibin yê derriya xwe bivînin. Ya na ez nazanim şêx, pîr, mirîd, qewal kê quleqçê berd ziyaretê em zanin lê zarokê me nizanin. Gişt wê bênda kirinê wekî nivîsar tune be. Hergik berê em Ermenistanê tenê diman, Kurdistanê diman, îro gi bela bûne nava Yevropayê û Rusê tê gişt hemamî berê hergîz salê careke em rinc dizanin salê carekî şêx pîr dihatin malê mirîdê xwe digeriyan zarok heyra wan yekê wê derê bûn wekî terêqa me tiştekî bêje dibihîstin êna ew yek jî tune wê ew dînê bê helandinê tenê ez hêviya wê yekê ew hêviya me heye wekî ew yek bê çêkirinê defterê me bê nivîsarê Û agirîya milet jî gerekî xax e, em binê rinçkanî ku de bela divin çav bikin. Defter bê nivîsar ê bê şengal ê. Na, şengal ese gerekî bimîne. Ez nema dibîm defterek bê nivîsar ê gerekî şengal bê xaykirinê quliqçî ber ziyaretê gerek dîsa ese wê derê bin. Em karin a bînin der çavê xwe xirîstîyanî weta hat dinyayê evayê de du hezar derbas sal e. Û Aysor Xaxa Milet aliyê Îraqê Mosulê ana, ew ana jî ziyaretê xadanê xayî kirinê, milet xaxa jî bela bû. Çûn hemû dinyayê de be, dinyaya gişkî bela bûn. Lê bes ziyaretê weke sed me kesî hebû yan tune bû ez çiqas zanim. Kêm mabûn. Niha ya me jî ev na, em nikarin zor milet bikin. Milet ew zilma ber çavê xwe dîtiye, ew çi cefê dîtin ber çavê xwe. Ez bahar dikim ew ê paşda neçin wî derî Şengalê. Nemo jî Lale Şêşe, Nemo jî ez ha zanim wekî kê jî ku de diçe bela dive kê jî ma gereke esse em miqatî wê Lale Şêşe xwe nûranî bin. Hergek em destê xwe bikin wê Lale Şêşe navê êzîceyê bê intakirinê. Baş e keke sertîf em bijin na sertîf em bijin Kî em kî şermeze bikin wekî qewimê, wekî milet direve, wekî milet nû şer şer fehamdarî ye, gişka re jî fehamdarî ye. Şer şer diqewime, her cî jî diqewime. Erê lê em tu car tu timî çiqas jî tê serê me em dihêlin direvin, sirgûn dibin, diçin. Kes miletekî îsa nake xênî me. Şerko bibexşîne hêzê min. Hûn giş zanin, ez jî zanim. Em dibêjin ferman. Ewa heftê çend ferman serê miletê me qe, serê êzdiya qewimî ye. Çima? Çimkî kes xwe me nake xwayî. Edetê kal û bava, rabû rûniştandina milet, şînişayî, erd, erefat giş me xwayî kiriye heta roja îroyî. Hergê me ji emrê me mezin bihîstiye, hergê me ji Şêx Pîra bihîstiye heta roja îroyê me xwayî kiriye. Îja îro jî kes me nabe xwayî. Erê berê bêjim kêm zanin bûm bû, curekî mayîn bû, fehmdarî ye. Naka şikir qulç heye, avtonomî heye, serokê me hene. Kes me xwe min dîsa xwezîya nakine xwayî. Çima?

Heta kengê? Ê ka were em ê pirsî bidine xwe, heta kengê? Lê heta kengê? Na, Şalîko, bibexşîne ezîzê min. Wakî me ji Bartiyê name de heye Serok, name de heye Mîr, gerê wan xwe me têne xweyî. Mîr hîç Gerê wan bêjin elemetê topa dinyalikê de heye ûon, heye Yewrasayûz, heye dewletê mesan Rûsye, Çîn e, bi elemetiyê bine hemêr de wan re bêjin. Wê zûtir ê naka êzdiya têne Dewtera Sor? Serê biratî wê metîne deftere sor. Em kuta dibin, em dihelin birê min. Weke eva tişta nebe. Şikir xwendkarê me hene, akademîkê me hene, nivîskarê me hene, hemû tiştê me hene. Naka em zev razî ne ji çira tîvî, ji krîspandênta, ji bijim apêrata re, ji gişka wekî hûn vî tiştî bona nîşanî millet didin, em zev razî ne. Xwedê bextê wan re be. Digerî hemû tiştî eva bigîşe jorê de jî. Topa Dinyalîkê peyvast e. Papa Rêmskî hatiye dibêje di vê keça êzdî bavê xwe ra nivîsiye, Weke sax bimînim ez nayê me mal ez ê xwe bikujim. Kulfetê xelkê kulfetê me bênamûs kirin. Ewa namûsa me ye bavo. Ne ku tenê ya êzdiyê Şengalê ya mûsa me gişkan e. Keçê me, jinê me dibin bêhirmet kin, bênamûs dikin, birê min, zarê me dikujin, mêra dikujin. Ne rast e. Mêr ku şervan e, şer dikî, tevmêran şerkeyê ku çek dêz dane. Keke şertîv. Tu vê derê de rast dibînî wekî em bijin erê niha xwe xilas dikim. Tiştek rêke dinê tune ez fem dikim xwe xilas dikim. Lê Em mego wê venegerin. Wê paş de venegerin. Şaliko, ezîzê min, were em rast xeber din. Em xwe xwe, em bêjin Êzidiyê Şengalê ciyê xwe da. Em pêşî Ermenistanê me. Kal bavê me bêjim sala qurna nozdeh da reviyan hatine wera Kavkasê, Ermenistanê, Gurdistanê.

Ez naçim, ne dişim, ez ne gelê qedrê Ermeniya digirim, gelê qedrê Gurca digirim, tamê min jî wira ye, mala bavê min jî heye, ez naçime wira. Çimkî neferê min, mala min, koma min em viran e. Îsa jî êziyê Şengalê. Kê ku hate bêjim Tirkiyeyê, bêjim Îranê, bêjim hatiye Rûsyayê, çûne Gurcistanê, weke pêncî malê Gurcistanê ne. Dîmayê pîr xwedê bextê wî rabe ew serkarê wî şolî kiriye. Ewan çetin paş de herin şalî ku. Yê ku çû Ewropayê ew jî paş de naçin. Me miletê xwe bêjim Kurdistanê de miletê Kurd xoxa hîmê xwe koka xwe dane xerabkirinê. Ezîzê min. Ewa bi wakî ku me edetê kalbaba nav xwe de xayît kir. E baş. Ereb birê me ne, Turk birê me ne, Fersî birê me ne. Dê çira me dikujin? Demek ne birê min e. Xwişkam ela serê pirsa me jî eynî ev bû. Me got em diçin. Diçin venagerin. Axiriya me wê çi be? Axiriya me û em ne tenê cara ewl çûne em em eva heftê çar cara diçin. Axiriya me çi ye? Axiriya me. Spas dikim hevalê birêz Şalîko. Berî hemû ez vê Çera TV'ye re spas dikim ku revgirtinên bijin, êvariyên bijin şurveke nasa vî cureyê tê de derbas. Ji ber ku em bijin niha eva gaveke gelekî mezin e nav dîroka me de. Heta niha em bijin êvarî asta em bijin xeverdanê asta di nav miletê me de ne dê çêkin. Her kes ketiye qalekî de, ketiye cîkî de û xwe re xwe diparêze, xwe re dijî, neferê xwe xay dike. Wekî vî cûre em bijin pê televîzorê, pê kompûterê em miletê xwe dine nîşankirinê, dine kifşkirinê, pêş dadivin. Ew gaveke pir mezin e. Ew jî eweke pir meşûr e, wekî em bijin em vî cûreyê xwe nîşan dikin. Yek ya du de jî ez çi dixwazim bijim, niha komkujiya ku wekî Şengal de hatiye kirinê de ji bo çi hate kirinê? Çimkî Şengal û Kurdistana Iraqê ew ku ku derê ku Êzdî diman ewa nuqteke lape sist bû. Çira sist bû? Çimkî wira Êzdî me wira pir paşdamayî bûn. Ew wana, Dayikê wana, da ji du xever, du kelîman du xever re pê hev nikarin bijin. Ji bo çi? Ji bo nezanbûnê. Di em mêrê wana em bijin, mal bi malxê wana, wana temî wek xwe da hev da xwe kine. Û çira ji ez bijim, mana wê çira esan wê cora yê paşdamayî ne. Û kengî em bijin dikevî dîrokê da. Çîkîtayî em bijîn çîna ne, çira ne dixwaz wekî em bijîn xweveke. Ewî anî ew çêkir, sînor çêkir, dîwar çêkir. Dîwarekî mezin wekî tevî dinê neve neve hevgirtina wî tune be. Bi gotina te em dû roj şengalê dîwar çêkirin. Na na na deqekî ji bo ji ber ku em bijîn kê dihat wana dikuşt. û êzî me jî çi ez dixwazim mena min gotina min ew e ku çira em bijin û cureyê girtîne û tehliyê danin. Ji ber ku ji êzdî me ji dînê me her kes fehm nake. Her kes nikare ji wî her êzdîk wele ew dîrok serê heta binê dîrok e. Tu jina we bigirî, zaroka we bigirî, mîra we bigirî, cihala we bigirî. Ji bo çi? Çimkî ew xaxa xwe diparêze. Kesekî wî tune. Ew zane wekî ew neke, ew xwe hay neke, ew xwe neparêze. Kesek pişta wî tune. Vê demê jî. Vê demê jî komkujiya ku ser Êzidiyê me hate kirinê ew ju yekê bû. Ji ber ku hevgirtina me, yekbûna me tune bû. Yekbûna me tune bû. Û ereb, ereba jî, ereba jî pêş de haziriya xwe dîtibûn, digotin wekî gelek ereb de ji malê xwe de ew, ew ê reş, cilê reş çand çi dibêjin wana re, ew ê dirêj xwe dikin, hazir kiribûn, kengê ku ew erebê ku dayîş hicûmê ser Êzidiya bikin, Ewna jî xwe kirin û tevî wana gihîştine wana de û hicûm li ser Êziya kirin wekî malê wana, cîwarê wana girt talan kirin, ewna jî sirgûnê sirgûn bin herin çiya de. Ji bo çi? Ji bo çi? Çimkî yektiya me tune bû. Çimkî em xwe dadine hesandinê de. Em xaxa xwe dikevine mejiyê xwe de ewê xwe de, çawa bêjim fikrê xwe de û xwe xwe nadine nîşankirinê nava Elam bidin niha di qurna bîstiyekî ye. Kê dîtiye wekî vî qurna bîstiyekî de? Ew çi eysanet e wekî zara biçûk dayika serê wan jêk e. Niha roja îroyîn hezar heft sed pêncî dayik û keçê me niha destê dayiştan in û ew niha Ewno bazarî ew ê da ereba da difroşin bi hezara dolara bi pênc sed dolarî. Erê û digotin wekî me bihîst wekî em bijin evana jinik gelek kurdê me jî wekî dilê wan a qebûl nedikin diçûn evana pere didane wan dayîşa de ewna dikirîn û ew keçika dizîka va ew keç ew dayîk dizîka va vereyê mala wan a dikirin û evana dayîş bihesiyan ku gelek ê kurd dilê wan dişe wî cureyê dikin ewna çi kirin êdî evan jina, evan, dayika orta hev de tefurçin. Û çira jî hîmlî, hîmlî, ev zorbetî ser jina te kirinê. Çira? Çimkî jin û zar wek lîstok in. Ewa nuqta lape sist e. Namûsa me ye. Ay naka vê deqê, vê deqê, vê gavê wekî ew malbeta ku zara wana Dizîne ça dizîne rî em ê revandine dayişa birine cem xwe wekî ew keç bê mala bavê xwe bavê lê gelekî şermezar kir bira tu heramî ew ji bo çi ye ji çi tê ji nezaniya bavê tê û ew em niha ka gotî xaxa hîn bin. Ha xwe bi xwe fehm bikin wekî ew dayik, ew keç bi xwestina xwe neçiye û gelek caran çi re em bijîn apê sertîk jî got wekî keçikî gotiya yekê em bijîn ki ez wekî bigerim sax bimînim baş dabê me mala bavê xwe ez ê xwe bikujim ji bo çi ji çi ji tirsê ji çi ji nezanbûnê. Wekî zanebûna wî her ew zanibe wekî pişta wî heye, giya wê, dayikê wê yan em bêjin apê wê ye, xalê wê ye ke wê wir lê re bûne pişt yan em bêjin qebirê ewananî bin mîrê wê hebe bes e. Lê niha ew jî tune. Niha binê re xwişka min. Em ev fehmdarî ye em çi dibêjin. Çi ku tu niha dibêjî ew e em gerekî bernameyên taybetî çêkin ser van pirsa. Ew pirsên gelek kûr û dirêj û mezin in. Niha pirsa me ye. Pirsa me ew e Şengal wek kaniya Êzdîtiyê vala bû, vala bû jî em dikarin bêjin. Ne em dikarin bêjin val nikarin bêjin îdî vala dibe, em dikarin bêjin vala bû jî îdî. Erê gelo em wek heykelekî jî nikarin vê vê tiştî dîrokê de xay kin? Yanê çi? Ez pirsa me vê de ne. Tiştê konkret çi ku bûye ev a her tiştek dîrokek e. Her tiştek mijarek e. Her tiştek em bêjin ewa wê em gerekî başqe başqe ayrî ayrî çêkin. Lê naka naka em dixwazin vê nîqaşê de. Ez niha bersê we bidim, ez bawerim wekî wê Şengalê vala nebe. Ez barim. Ji ber ku kê ku çûne gelek ji paş da vegerin. Wekî ji em bijin komekdariya YPG û pkk hebe ewana ji paş da naka em ji ewana wana xayîn derdkevin ewan nazan wekî em bijin kê wana wê wana biparêze ew ê paş da vegerin. Ji ber ku malê wan hene malbetê wan hene. Xwedê mertal lê pişta wan genca be yê ku naka Şer dikin PKK'ye, YPG'ye kî jî heye wê derê. Ev bira eva tiştekî din e. Eva wê ya xwe bikin. Hema hatin aha hatin gencê me hatin em bêjin aza kirin. Kê bê bikevê de. Ew yê ku mane yê ku yê ku mane em bêjin wira cî de ewana ez bar wê gelekî paş de vegerin. Ew êstî me wê paş de vegerin. Pênc sed heb mane bîst heb mane em nizanin çiqas mane. Lê em zanin hezar ra, sed hezar ra revîn e. Em vê Çiqas jî zanin. birevin, ona gelekî em bêjin binêrin ez bar im, çiqas jî birevin lê wê gelekî em bêjin cî xwe paş de bên cî xwe bivînin. Tu vê meseleyê re razî Wekî şer bisekine, wekî şer bisekine, wekî em bêjin zanin bi wekî pişta wan dîsa divê dîsa dîsa ez diwekilin im, wekî pişta wan hebe ku em bêjin zanin bi wekî wek sîleh heye ona xwe xwe em werin xwe xwe ji gotî xwe biparêzin. Her kes ku tê bi silehê vê wan hebe, wekî wan e nekuşin. Ji ber ku naka komeka wan tune. Tu razî î vê meselê re? Min jî setirê wekî tu jî hemû şî çû ne kesek nama ye. Lê kê vê derê bimîne? Li sed merê lê deh bîst merî paş delê bên, vegerin bên.

Roja îro ve em ez bîst û pênc sal e Wursetê de dimînim. Berê min ê mezin roja îro ve rabû û çû seyara Şengalê de ga şer dike seba miletê me. Em zanin valodîya erê çû. Ez ça berê xwe dibêjim ez jî dixwazim wekî weletê me welatê me çêbe wekî yekîtiya me be tewaq be. Em Welatê xwe azad kin, em giş bizvirin herin ser welatê xwe, ser bej ziyaretê xwe, tev serokê xwe, nola meriya, nola welatê dinê pêş de herin, bijîn nola meriya şer meyda, ez gazî dikim gişka cimeta xûşk û bira re, kê dikare bira bê, kê nikare bira alî karê çi dikare bira bike. Gunene cematê me gunene xûna xûşk û birê me diçe îda heta kînge me sa rûne nê wisa qe tiştek jî nakin qe sa nabe em gere yekîtiya me yek be em Baş gerekî çi bikin çi bikin? Em gerekî rabin herin azad kin welatê xwe na nerevin neçin welatê ya Baş xe. Em gere xa xa welatê xa çêkin. Herin ber ziyaretê xa, nav miletê xa, zimanê xa, kultura xa bijîn. Wela ya welate wî baş xe. Ez wê dixwazim bêjim. Em dixwest klîkek bigot esa cal got vakî garikî em herin, garikî herin bikin çi lazim e. Sê roj pêş de mêrika kira xewar dida û ya got, Mêrê wa êzdî naxwazin gula kin dûja. Bûna mîra bûna qurbanê vana. Zarok zarokê wa gunan a, jinê wa mêr gunan in, pîr gunan in. Lê mêrê wa cealê wa dirawin dûja. Pirsa me jî ser vê ye. Avtomat hilnadina dasixa de gulan nakin dûja. Pirsa me jî ser vê ye. Em dibêjin wekî warê em naka evê etîketa gunebûnê ser xwe hildin. Kes gune tune ye. Zanî? Kes gune tune ye. Merî gerekî ser rêya xwe bisekine. Zanî? Kes em çiqas dibêjin em gune ne haqa serê me dixin, haqa navçe evê me dixin, haqa me dikujin, haqa me şer jê dikin. Were em vê vê etîketê ser xwe derxin. Gune ne. Em ne gune ne. Em gerekî bikaribin serê ewa xwe biserxin. Em nakin kesek jî nake ser vê me. Baş. Ez min dixwest ştek zêde kira jî. Naka vê demê de em bijîn êstî me vê cureyê têne helandinê wek heval heval got em bijîn koç berdibin, diçin, dihelin, zimanê xwe inda dikin ne. Naka jî gotî Em bi sabik wekî hê xwe bi hê xwe nas bikin û zimanê xwe xwayî derkevin. Xwe xwayî derkevin. Çira wekî ne lap nehelin. Em bêjin xwestina min xwestina gotina min çi ye wekî naka roja îroyîn gelek ê êzidî jî ku dikeyî ew ew esanê ku dînê xwe de êzî ne ew ne xweha dînê xwe ji digerin. Û hemberî vê yekê jî kes şer nake. Mesela em bijin ez zanim gelek şêx hene dixe verdidin di vê jina yekê em bijin wekî çira em bijin vî cûre ye vî cûre ye lê bir ez dixwazim xwestina min wekî ew gelek şêx tov bin herin malê wan Ma wan malbata wekî dînê xwe guhartine, wana baş da vegerîne. Ya wana xwe xwe dînê xwe guhartine, kerem ke. Wana xwe xwe, şêxa xwe xwe dînê xwe guhartiye, em çi bikin îcar naka. Welî şalî ku te got lê çi me xilas ke. Ez a zanim sala du hezar çar a pênc a bû ez çûme Şengalê, min wê derî milet dît, Min dît rastiyê jî ça hîja hevala me gotekî gune, feqîr. Ta hîja ku navê gunebûnê ser xalidin lê em nikarin. Îda ketiye awa me em dibêjin. Gelek nizanin kîjan salê bûne layê. Ev qurna bîst yekê de nizanin kîjan salê bûne. Riyê çi dabû? Bira Mîr, qisûrê me. Em bona kişka dibêjin mehêja pêş de ku min got, pêşmerga em firotin, ez nizanim çi cûreyê firotin, êzdî bêxwe hiştin, êzdî hatin qirê. Lê pêşiya kişka jî ez karim bêjim wekî mîr jî anî serê me. Mîr û re û êzdî wê derê heyset hezar, newset hezar êzdî bûn. Qewedî dora yek akademîkek derket, profeserek derket, xandevanekî me derket, tiştek kirin nava êzdîya de. Tiştek nekirin. Tiştek hîn nekirin. Şkol ve nekirin. Xandî me tine bûn. Xandevandî me tine bûn wê derî. Geh hêsîr man. Tiştek fehm nedikirin, nizanbûn. Em jî kirin, ez rast dibêjim. Berpirsyarê Kîjanê Qulexçê ber ziyaretê şêx û pîrê me, Mîr. Em kirin Êzdî, dînê Êzdî kirin bankekî, kirîşkek ji ser devê bankek xistin, dadan wekî qe nêla petenda. Çimkî nehiştin, niha gelek hene. Kalkê me, kalkê me revî ji welat hate Ermenistanê. Xwe birî ana kes û re maye? Ew jî dînê Silmaniyê li dane, belkî ew niha yek wan dixwaze dîsa vegerin bên ser dînê xwe yê heqî. Nehêlin. Em nema ji çûk kiştin. Em nema ji çûk kuştin. Em nema jî asat serê me. Rev me ketiye. Şengalê ji bê xayî be, Lalişê ji bê xayî be. Dûrî û ziyaretê. Bi zanebûnê. Bi zanebûn nahêlin. Em rind zanin. Bi zanebûn nahêlin. Ewa na zanin wekî fire be wê zav bin divê tişkî mayîn bê çêkirinê. Û ez nema dibêjim. Heta nê reform nav miletê me de nav dînê Êziya de neyê çêkirinê em tiştekî nikarin bikin. Kî wê reform Rê çêke pê kiriye? reform gerekî mîr dest pê ke. E, mîr Milet xwe xwe vê mîr van tişta dike dike ya erê çi dike? reviye çi na mîr çi ye? Xandevanê me hene gelek zane e, zanevanê me hene bire tovbin bikin. Reform gerekî çêbe û hergêk. Komekî nedin me serokê me. Hergê pkk be, herê ypk be, hergê pêşmerge bin Barzanî be me re firqîtin ne. Hergê wana komek neda me avtanomya çûçik ya êzdiya na çêkirinê bin destê Kurdistanê de êzdiyê gişkî ji wira derkevin. Hergê ew avtanomya çêbû Hevalê Şalîko, Hûn bihar bikin gelek êzidiyê cihê ma yîn jî wê dîsa paşde herin Şengalê bimînin. Ev yek tenê me xilas dike. Îro jî ez dîsa hiviya min gişka heye. Tov bin. Xever din. Hev re têlêxin. Niha qarna bîst yekê ye. Kompûter hene. Têl hene. Em dinyayê de çiqa êzidî hene hev bidin naskirinê. Hev bidin bidin hişyarkirinê. Îro gerekî eser, reform bê çêkirinê. Em gerekî bira mîrî de mezin e, emrê mezin e. Mîr bira here xwe re rehet be. Esa ji Gêrmanyayê. Bira xwe re rehet be. Yekî dinê wê dewsê bê berekî xebatekî bike. Belkî tiştekî bike. Halê vî miletî wekî pê behse çika hîn çi dive. Tiştek nayê kirinî. Em dibêjin Şêx Mîrze sal sed sal pêş de Şêx Mîrze dîsa hate kuştinî. Xwe da kuştinê bona miletê xwe, dan xapandinê Şêx Mîrzeya di kuştinê got miletê xwe re got gundavalakin zû xilas bikin, wê îşev bê xwe ve kişka qir bikin. Mîr jî ji wê derê derket pêş de çar pênc roj pêş de derket zanibû miletê wî tê qirê. Eva ji rastiya me. Em dîsa xwe vê yekê din kerkirinê. Em bi divî nebêjin, nebêjin, dewerî nebêjin. Me ber çavê xwe dît zulm. Me dît wekî zar ser sela, ser kevra çat tê kuştinî, çat dimre. Devî wî za dive bin tavî de, bin germî de. Nema jî em nikarin wekî te heq kin. Hêviya min heye dîsa ez dibêjim ku tov bin, em reformeke mezin gerekî biçêkin û pê wê reformê em karin miletê xwe û Şengalê û Lalişê û Şêxanê bidin xweykirinê. Mamoste Şariko. Em zaf razîne Xwedê saet qaweteke baş bide we do. Ez ya lê xwe da saet qawetê gişka ra dixwazin zaf razî bûnî dîsa dibêje ma pê ra tê me ra Klîsman dê tê me ra çira tîvî ra hemê ra dixwazim. Tenê hîvî kirine bike eva fermana qewim ye. Warin bira gerîla, pêşmerge, eskerê me, miletê me kê hene bira bibne yek, bibne tifaq. Belkî miletê me azad bikin. Yekbûn û tifaq. Ew ê tiştî were dixwazin. Kekê min ez were razî me. Tenê eva eva tiştekî praktîkî ye em dibêjin. Lê em wekî binga me tune be, bingeya me tune be ne. Êdî Pkk bê kî jî bê feyda wê tune ye. Û niha em çi dixwazin, bibur nexwişka min, em çi dixwazin bêjin wan dê û xwişkê me, birayê me yê ku em bêjin ravîn e erê naka gerekî ye wana birevin, gerekî birevin, gerekî canê xwe sax bêlin, xaykin. Ev tiştekî din e ez navêjim. Niha planê wî de. Ez ez wê biharê de me ku planê wî de ev e ku ew êdî here, êdî venegere. Mamoste Şaliko ezîzê min, birê min şîrin lê ez çi dibêjim? Em gerî vê tiştê dane yalîkî. Eva fermana serê me qewim e. Em naka gerî bibne yek, bibne tifaq wakî ku em tiştekî bikin. Wakî em nebine yek, nebine tifaq tiştekî me nayê çêkirinê birayê min. Tiştek nayê çi kir. Hat xwazî me telokek te re bêjim, hûn bibexşînin. Paşak tîne gazî gurgan, pelevan ot ke navê gurgan biye, gurgan pelevan. Berê avtomat tine bûn, tişt tine bûn. Tîr û kevan bûn, şûr û mertal bûn. Baka tîr tîne de destê no pelevan e dê bişkine. Gorgan wiyalî dike enta ent, wiyalî dike enta ent nikare bişkîne. Gazî zilamekî cihal dike divê kurê mala were wira, divê bişkîne. Ewil dide yek lib dişkîne datîne, yek lib dişkîne datîne. Heta em nebine yek wê me bişkînin. Mamoste Şalîko, kengên bûne tifaq, bûne yek, paşê şalê me yê baş be. Zor spas ew e razî bibin. Û ez dixwazim min dîsa dixwaz gotin ser zêde kira naka roja îroyîn Şengalê de gelek em bijin kuştin hatiye paşê ku wê kuştinê gelek zar hene wekî em bijin bêxay mane dêdiyê wan hatine kuştinê de yan bayê wan hatine kuştinê de em gotî her kes karibin komekekî bine wan de Û ez ez alî xwe de ji dibêjim wekî naka mecal hebe ka ez karibim ez ê zarekî bînim xwe re xay kim zara êzdiya bînim mala xwe de xay kim mezin kim wekî ça dilê min ê rehet be ku min em bêjin niqidkek wek wek niqidkeke avê komegek de ye Şengalê de. Niha ez dixwazim ez dixwazim wekî bers bersiva pirsa min bê dayînê Gelek fikir hatin gotin, zehra razî me. Lê bersîva pirsa min ez wê barê de me nehat dayînê. Nehat dayînê. Pirsa min ne tişekê fîzîkî ye ku kî revî, kî kuşt, kî şerjî kir, kî çi kir. Eva na. Eva eva tragîdyeke taybetî ye. Ez fehm dikim vê ya. Niha pirsa min dîrokî ye. Dîrokî. Em bêjin piştî sed salî, piştî du sed salî, pênc sed salî erê ez herim ez ez na nebiyê min nebî çirkê min yan kîj wî de wî çaxî jiyan bike here wan de re bije wextekî li vir êzdî diman. Serok dibin ez çi dibêjim. Li çima gerekî ne beqarişî wê em bêjin her in êzdî daha zêde xwe firek berfirek kirine, mezin kirine, daha pêş de çûne, daha ew kirine em her in mehella êzdiya kurd û êzdî erê eva êzdîtî eva ev ol e eva haqa tiştekî mesele me digot vakî ola me pir konservatîzm e. Pir girtî ye. Hema gel gelo bi rastî nehînî tê de heye yan me tiştek tê de tune ye em em vedişêrin dibêjin nehîntî ye nizam çi ye nizam çi ye. Û ji ber vê jî em têne qirkirinê têne kuştinê. Çima min got em em ne gune ne em rastî ne gune ne. Çira gerek em gune bin. Heta niha kesî negotiye em gune ne, em çira gerek bêjin em gune ne. Em ne gune ne. Lê ti serê me bûye, serê me qewimiye, lê me xwe re kiriye xeysetek. Eva hûn xwe xwe jî dibêjin, ez jî were rastî me, eva heftê sê ferman hate ser me, heftê çar e, nizanim çiqas e, ne mesele, bira sê ferman be, ne mesele ye.

Û dîsa ez dibêjim, dîsa dibêjim, eva gi riyê wê yekê de ne wekî me tişt nekir bûna miletê xwe. Tiştek nayot kirinê. Hene milet dinyayê de heye, milet wekî sed hezar jî tune, pêncî hezar e. Lê dewleta wan heye, kultura wan tê xaykirinê, bûna wan tiştek tê kirinê. Ya me dinyayê de devedevî du milyon. Êzidiyek ser dînê êziyaman e, du mîlyon êzidî ne û me tiştek heme heyset hezar tenê wira bi derdorê Şengal Lalişê man. Me heta na rojekî negot em çi bikin. Carekî qew me televîzyonê heye em em rastî ev jî hatine. Carekî mîrê me derket got werîn em bona êziya vê yekê çêkin. Çira nizanbûn DAIŞ'î di hatinê nêzîkê Mûsulê ne wê sivê dust be esebên Şengalê xin. Pê jî da nizanbûn gerî karê xwe bikirin hazir kirina. Zanibûn. Em nema jî ketin vê rojê nema jî ev zarokê me jin hêja me got bênamûstî û çi tiştê bibaxşînin çi tiştê mirte re bû anîn ser miletê me. Çi rasa kirin? Me xwe xasa kir. Mîr anî serê me. Yê dinê anî serê me û narî Şengalê ji vala be, derdorê Lalişê ji vala be. Hergêk ev reform neve û ez dîsa dibêm, hergê reform neve, avtanomîk çê neve bona êzdiya nava Kurdistanê de, Kurdistana Başûr de. Gişkî jî wira derkevin herin. Hergîg çêbû wê paşda bê. Erê, hergî çêbû tê herî? Erê, hergîg çêbû ez ara soz didim wê gişkî herin disa. Avtaniyo min çêbû wê esker jê hebe, polîsê jê hebe, xankarî me jê hebin, kultura me jî wira bê çêkirinê, zarokê me jî xaxa biçadîn her wira em gişkî jî herin wira. Wê baş be. Hergî çênebe wê disa ev be. Ev ev yek disa pêşiya me heye. Ev e ber çavê xwe em çi dibînin? Çendekî wê dîsa bi dîsa pêşeme ye. Zanî çi kekê Sebrî. Niha tişek îsa ne. Mesele te serî serî de gotine got ku em ji wê derê revîn hatine Ermenistanê. Rast e em îro em gişt heliyan. Hesab ke em sedî heftê heştê heliyan erê. Yê ku çûn Ewropayê gişt heliyan. Yê ku kuda çûn gişt heliyan. Pişt heliyan. Niha ez min re logîka wê, firqiya wê min re bijin. Çi yekî gule berî eniya te da te kuşt, çi tu xwe xwe te xwe kuşt. Firqiya wê çi ye? Yani wek êzdî tu êsa jî tune êsa jî tune. Erê. Yani Ez min çi dixwazim bêjim ne erê rast e têne kuştinê ewan ne merva ewan ewan nizam çi bêjim ewana dikujin erê dikujin ev mileta diçin xwecîkî de vedişêrin diparêzin wekî sax bimînin erê lê çira tu diçî daha xwexa êdî xwe didî kuştinê. Zanî. Mesele mesele me çi ye naka em çira ew dikin em em dixwazin ola xwe xwedî derên em dixwazin erf edetê xwe xwayî kin erê em vê yekê dixwazin. Ê tu diçî tu diçî wekî indakî diçî wekî bikujî diçî wekî Mamoste ez dixwazim dikarim ez dixwazim bijim wekî naka vê deqê vê demê ne ku ev komkujiya hat serê êzdiya Tu bihar nekî wekî gelek Êzidî dihat dilşewt sekinî hemberî dînê xwe. Hûn duşmuc nebin wekî Êzidî dixwazin dax bielin naba ew naba rot. Naka diha dixwazin xwe biparêzin. Niha diha her Êzidîk dilê wî diş e. Ez bihar im. Xîret hê zehf çê bû. Hûn duşmuc nebin wekî kêm bîye. Na, kêm nebîye. Diha zêde bû. Diha zêde bû. Û ez şama wekî roja îroyî. Gelek êzî wekî ku xwe êdî mirî hesab dikirin, xwe xwe çawa bêjim ji hemû ew xwe derketin wek wek ewek wek gulek ji dilê wî derket û ji bo dînê xwe ji bo miletê xwe tişmîj dibe. Kengî digotin Kurdistanê de şer e, Kurd têne kuştin êda, çiya de çiyayê em bêjin şeng ewê de Qendîl de şer e, Hemberî Tirka, em bêjin ew na wek dilsayî dinêrîn. Lê kengî ku ew yek hate serî êzdiya, naka ez vê deqê barim ji Germanyayê girtî, ji Galandiyayê girtî, ji Astralyayê girtî, êzdî kijan qulî de hene, kijan yêrî de hene, kişî bi dilêşî vê yekê dinêrin. Tu ke ez ez sibê xwe hildim, ez sibê heta êvar ser înternet dinêrim, ez dişmî ji dibin çi bikim? Û diha em bêj ew yek zora ku ay zora birê min, zora birê min e, zora birê min. Em wê rojê em malda rûniştibû me xeber dida. Wele çome di nêrî dilê me gele dişa ke em bêj ew zor wî cûreyî asa wî hal dan û çavê wan e zelûl di nêrî girê me ya tê zanî. Çavê çavê dînê zarê me ew dînê ku êziyê da çavê wan pir zelal in. Di dunya de giliyê meyetê wekî ew çavê zelal asla ew ê komekdarî dixwaze. Û kengî me xwe ve da zora birê min xwe xwe dûnze salî ye sekinî got dîlo got ewî çi be ez hêvî dikim ez pere bidim tu bişîne bira ew zor bixwin. Ew pere jî xwe zora dûnze sal e xwe pere naxebite. Ku hîn dive başîn dive em de nê de xwe re şaş dibe xwe re tovt dike. Çi re em bijin dilê wî dê şe ew zor re biçûk û usa bar bikin deweka hê zêde biye û ez şama weke wiyek zêde ye. Ez Bahar im û ez Bahar im jî wekî eva çaqa em bijin ev asa çêkir tevdîtinê asa bê çêkirinê de hê zêde hê qewat wê Ê sîma hev bigirin. Ê van hevdîtina de jî van hevdîtina de jî gelekî feyda wê hebe. Heye, heye, heye. Çi gerekî bikin, çi naka em riyal em dikarin bikin wekî em van vê vê vê belakirinê bidine sekinandinê. Xema bidine sekinandinê. Xema bidine sekinandinê paşê îdî em ê Dikaribin bigîn ne hev de jî. Erê. Lê em çi gerekî bikin, çi dikarin em bikin? Em em naka dixwazin ber bi miletê xwe, ber bi wan re bêjin em çi dikarin bikin. Ez gotina min ew e wekî ku em her kesek, her şexsek, her merîk bêdeng nemîne. Bêdeng nemîne. Bêdeng nînin. Ez dikarim bînim serbextê xwe bêdeng nînin. Tenê kes gun nade wan.

Çayê jî hevalê Şalîko got em jî miletê xwe re dibêjin geh hişyar bin. Îro rastiyê jî wadê Razanê nîne, îro rastiyê jî wadê Kerbûnê nîne. Îro çi destê me tê em gerekî bikin, îro çi destê me tê em gerekî bona vî dînî tiştekî bikin. Hêviya me, hêviya me dîsa ez dibêjim, hêviya min mîr heye, şêx û pîra, qewal, çawûş, feqîrê ber ziyaretê. Rabin, bêjin, bikin gazî. Dînê me dînekî xas e, dînekî xof û îsaf e, dînekî lap ê temiz e, dînekî pey xelqê neketiye. Tu dînî xever nade, me kevir navêtiye dînê xelqê. Em dînê xwe tenê bona dînê xwe gazî, gazî şexsê xwe, şemsê xwe dikin wekî hewara me, miletê me bê. Kesekî re me xirewî nexwestiye. Xêncî, başê. Em in, ew milet in wekî em dibêjin. Xwe dê tu bidî heftê du miletî paşê bidî me. Em aqad miletekî xofî û saf in. Em in, ew milet in wekî Em livîna xwe yê dikin bona mêvana. Derê me vekiriye bona mêvana. Îro jî tên me dikujin. Em hevîya mêvanan e wekî bên malê me de em qebûl ke wana lê ew tên me dikujin. Nema jî hêviya min e ez hêvî dikim. Ge hişyar bin, bibin yek. Îro wadê gazina nîne. Îro wadê wadê wan yeka nîne. Yek divê ez kurd im, êzdî me, êzdî ne, kurd êzdî ne. Em yek in. Bêjin bêjin êzdî ne. Ez tişkî nabêjim. Em êzdî ne. Bona xatirê êzdiyetiyê werê ge hişyar bin, re bin em ji xwe tiştekî bikin. Çi destê me tê tifaqekî çêkin, dîsa em ê gazî mîrê xwe kin. Bira bên ese rêformekî nava milet de bê çêkirinê. Nivîsar ese lazim e yana zarê me bîr bikin, nizanin tiştekî. Nivîsar bona dîn, bona milet, bona hemû tiştî bê nivîsarê wekî em karibin nîşanî miletê ma yên ki ji wekî em kîne.

Ya bira here mekteba ereb a ez navêjim xandin wî ra lazim e yan ne lazim e? Aha. Yani eva wê me pêş xe yan wê me pêş nexe? Pêş xe birê mi çima pêş? Ez vê divêjim. Her Kursa min vê dane. Xandin lazim e. Zano gune ne. Çima ez divêjim? Ez ne satişekî hewa wê ve hal nadim navêjim. Ez zanim wekî zarê me hîn nabin. Carê em bijin wê mehelê de Şengalê kî derê hîn nabin wê derê. Hîn nabin. Ewana zanin ewana zanin zar û dinê dikeve ew zar û zane hergê keç e gerekî mezin be mêrk e, hergê xort e gerekî mezin be bive şivan û bive xulam û gerekî bizewce û zar re bînin û zêde kin. Ev wê yekê zanin.

Ya me, em hatine dewleta Sowêtê, kesî me ra negot neçin hîn nebin. Rast e, were em rast averdin. Îcar em wan belengaz e, helayê Tehriyê danin, helayê Belengaziyê danin. Gerî serwêrê gund dibêje gundiyê xwe de zarok gunene were mektebekî vekin, mektebê çi ki bira zarokê min hîn bin, bira xwendinê dêst bînin. Rast e birê min. Wekî wî tiştî nakin, ez naçim nakim, tu jî naçî nakî. Em vira dikin bona xwe, gerê ew bikin bona xwe. Lê ku em tevayî bûna, me yê tevayî tiştek bikira.

Em yanê em gerekî qe lapî kêm, lapî kêm hinekî zanebûna me qe na hebe. Gerekî ya be. Ava Rast e. ev çi hîn nabe. Mirav naka zû re nikarin rintxabar din bibaxşînin. Lê prîçîna ça dê ji Newroz de manîyê hemû sêx bêt ava çiya min xandina me tune.

Gerek e herine miletê xwe de hîmk e. Çi kê tişt çi zane gere here hîmk e. Wêsa jê be mêsa pêş de herin bi hîmbûnê. Baş. Niha em dawiya bernema xwe em dixwazin wekî herekî mêvanê me herekî we alî xwe da. Alî xwe da gotina dawiya xwe bêje çi dixwaze seba miletê me Çi pêşniyarê wî hene yanî çi xwastekê wî hene em çend bi çend giliya hema tu jî dikarî dest pê bikî. Ez spas dikim wekî em îro tobûne û me gotinê xanî ser ziman. Ez bahar im wekî wê Şengalê dîsa tijî be wê vala nebe. Wek em zanin ku kurd Şengal Lalişa Nûranî ew Kurdistana kevîn e koka Kurdistanê ye. Ew ê tu cara vala nemîn. Ez jî xwişka Dîlber re qayîlim, vala namîne, miletê vegere, hemû tiştê baş be lê ferman serê milet qewim bî. Ez jî dîsa wan dayîk xwişkê xwe re saet qatê dixwazim min ser jî wan wan birê xwe re ewêk zulm û zor ber ber çavê xwe dîtin. Û heta roja îrowîn jî hê serçavê wan kêm nabe. Em gazî çiya divê xwedê dikin wekî rojeke kin. Ew hê serê wan a, ew hê serê çavê wan a bibe kin. Ser erdê kal û bavê xwe, ser dîsa vegerin ser derdorê Şengalê, Lalişê, Emrê xwe teze bidin derbazkirinê. Çi cefê wana dît ew fermanê îsayî dît û cara bira nevînin. Tenê em wê yekê dixwazin. Îsa jî we re em xweşbextî dixwazin. Zor spas bona kişandina we, bona tobûna aha. Ev tobûna aha jî gelek car lazim e. Em jî gerekî ranezên. Çiqad destê me tê Kê kare wê here şer ke, nikaribin bira dahakî bikin, nikarin bira alîkariyê bişin, nikarin gilîkî xeverdanekî bikin, ew jî bes e bona wan a. Hema bîstanda wan ewk bibêne em çi xever didin, dilbayîn dil dilbînîkeke mezin bona wana wê çêbe, em gazî dîsa dibêjin zûtirek, wedekî kinda edlayî bikeve Derdorê Şengalê ew milet jî vegere ser erdê xwe xaliya xwe. Spas Miras kerem kin. Ez dixwazim bêjim gilîka kî diva kî nizanim. Ez dixwazim bêjim êzdî ma Iraqê. Bira nerde si nav gilî bêjin êzdî kurd birê haw in. Bira bizanbin wakî ewna na xeyê ma wê darî. Ewna zaf in. Ewna em garikî vana xwe bigirin. Em çiqa van giliya dirtisin em dibêjin na em kurd nîn em êzdî na em hê paş de diçin em xwe wana dûr dixin hê em garekî bêjin em yek in em ew gilî garekî em nertisin van giliya em garekî bêjin em em bi rê hev in erê em dînê me ew ne misilman in em êzdî ne ew firqî tune em yek in milet yek e em garekî vîya nertisin. Em çiqa van van giliya dir tisin, em vane xwe dûr dixin. Em xwe xwe vane dûr dikevin. Ew. Zav razî me ji bo hatina we û ser çavê me re hatine. Ez Bahar im, tema şevan in hêja û wek îro nîqaşa me guhdar kir, hûn ê jî gorî xwe ji bo xwe Ez nizanim me çiqas tije kir ev welatî, çiqas tije nekir, çiqas me bi fehmdarî got yanî tiştekî din lê dîsa jî hûn gerekî analîz bikin û dema we bimîne xweş heta careke din. Mêvanê me jî ser çayê me re hatine. Zor spas.